Nyadi diatu kitai betemu baru dalam sembiang kitai ba minggu Easter ti kedua. Nyadi kena kitai mungkal sembiang minggu Easter ti kedua kitai baka ke sehari tu, aku mai kitai sama nyanyi lagu ti benama Serga Merita.

Sampi kitai. Aleluya, Kristus udah angkat idup baru ari mati. Iya amat udah angkat idup baru, aleluya. Kitai sama nyebut, Allah Taala temadu bekuasa, semua ati mensia dipeda Nuan, semua ati deka mensia ditemu Nuan. Nadai kami tau belalaika Nuan,

Laban semina Nuan siku aja ti kudus, Nuan aja ti Tuhan. Nuan aja ti Pemadu Tinggi. Tuhan Jesus sama ngeruwa kudus dalam mulia Allah Taala. Amen. Sampi kitai. Allah Taala Temadu Bekuasa Nuan udah ngasuh Anak Tunggal Nuan mati ketegal dosa kami, lalu angkat idup baru awakka mai kami ngagai jalai lurus. Saup kami ngelengka ke runding ti jai enggau penyai, ngambika kami ulih selalu gawa ke Nuan, lalu idup dalam pengelurus enggau pemendar.

Diatu kitai ninga ka bacha ari Bup Kudus. Bacha diambi ari Surat Kereja Rasul bagi empat ayat tiga puluh dua ngagai tiga puluh lima. Nyadi semua sida ti arap sama siti dalam runding enggau sati. Nadai siku ti ngumbai reta tengkira iya enggi iya aja, tang sida sama saum dalam semua utai ti dikemisi kediri. Nyadi enggau kuasa ti besai sida rasul nyadika saksi pasal pengangkat Tuhan Jesus, lalu Allah Taala ngirika pengasih Iya ti besai atas sida. Nadai siku ari raban sida ti seranta. Sida ti bisi tanah tauka rumah nyual utai nya mai duit rega utai nya sereta nyerahka iya ngagai sida rasul. Lalu duit nya disadung ngagai genap iku sida nitihka penyampau ti dipeguna diri. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Taala. Bacha Injil diambi ari Injil ti ditulis Saint John, bagi dua puluh ayat semilan belas ngagai tiga puluh satu. Mulia ke Kristus Pengelepas kitai. Jesus ngayan kediri ba sida murid iya. Nyau lemai ari minggu nya, lalu sida murid begempuru ba siti endur, pintu dikunchi laban sida takut ke orang Judah. Udah nya Jesus datai lalu bediri begulai enggau sida. Ku iya. Tabi ka kita. Udah nyebut jaku nya iya ngayanka jari enggau rusuk diri ngagai sida. Sida murid andal bendar ati meda Tuhan. Udah nya ku Jesus bejaku enggau sida baru, Pengelantang ka kita. Baka apai tudah ngasuh aku bekenya mega aku ngasuh kita. Iya nyebut nya lalu ngesuhka seput atas sida, ku iya, Sambut Roh Kudus. Enti kita ngampun dosa orang, sida diampun. Enti kita enda ngampun dosa sida, sida enda diampun. Siku ari sida murid dua belas siku Tomas ti dikumbai Besapit, nadai enggau sida lebuh Jesus datai. Nya alai sida murid ti bukai nusui ngagai iya. Ku sida, Kami bisi meda Tuhan. Ku to ko Tomas bejaku enggau sida, Enti aku enda meda abi paku lawang di tapak jari iya, lalu enda ngachukka tunjuk aku ba abi telih nya, Aku enda arap. Seminggu udah nya sida murid begempuru baru ba dalam rumah, lalu Tomas bisi enggau sida. Taja pintu dikunchi sida, tang Jesus tama ke dalam lalu bediri enggau sida. Ku iya, Tabi ka kita. Udah nya iya bejaku enggau Tomas. Tegu abi telih tu enggau tunjuk nuan, lalu peda tapak jari Aku. Udah nya unjurka jari nuan lalu achuk abi telih rusuk Aku. Badu agi kakang ati, lalu arap. Ku Tomas nyaut iya, Tuhan aku, Allah Taala aku. Ku Jesus bejaku enggau iya, Kati nuan arap laban nuan meda Aku? Lantang meh orang ti arap ke Aku taja sida enda meda Aku. Jesus ngereja mayuh macham pengawa ti nyelai di mua sida murid Iya, tang utai nya enda ditulis dalam bup tu. Utai tu ditulis awakka kita tau arap ke Jesus nya amat Kristus. Anak Allah Taala, lalu ulih pengarap nya kita bisi pengidup dalam nama Iya. Tu Injil Kristus. Puji Kristus, Tuhan kitai. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Rua Kudus. Amen. Nyadi minggu tu iya nya minggu ti kedua dalam musin Easter kitai. Lalu minggu tu mega aku mai kitai beratika pengawa Tuhan Jesus ti ngayanka diri ngagai bala murid iya bekau iya tudah angkat baru ari mati. Nyadi ba bacha Injil kitai tadi, iya nya Injil Saint John bagi dua puluh ayat semilan belas ngagai tiga puluh satu. Ditu Saint John mai kitai berati. ke penakut enggau pengirau bala murid Tuan Jesus pengudah pemati Tuan Jesus ba kayu regang. Ditu aku mai kitai berati ke nama kebuah sida takut sereta irau. Ba ayat semilan belas bisi nyebut, Udah ketiga hari Tuan Jesus ti dikubur, iya nya kena ke lemai hari Minggu, Sida murid Tuan Jesus bisi begempuru ba siti bilik. Nyadi bilik tu iya nya bilik ke endur sida begempuru makai enggau Tuan Jesus ke penudi iya sebedau Tuan Jesus ditangkap. Lalu ba bilik tu mega endur Tuan Jesus ti nunjukka pengerindu iya ke bala murid iya ti endur iya lalu masu kaki sida. Nyadi ba ayat tu bisi madah ke sida murid Tuan Jesus ti begumpuru dia endang mai ati ti takut sereta irau. Nya kebuah sida bekunchi pintu. Ba ayat tu Saint John madah ke sida takut ke orang Judah. Enggai ke orang Judah nangkap sida lalu diukum baka ti ngukum Tuan Jesus. Kati ke sida tu amat takut ke orang Judah? Nya alai aram kitai sama mansik, sekali ke sida amat takut ke orang Judah tau tauka sida takut ke Tuhan Jesus empu ti deka datai ngusung sida. Nya alai ba bacha Injil kitai ba minggu ke dulu nyin kemari. Iya nya ari Injil Saint Mark bagi enam belas ayat satu ngagai lapan. Dia kitai bisi ngenang pasal tiga iku indu, iya nya Maria Magdalene, Maria indai Jem enggau Salomi ti ngabas kubur Tuhan Jesus tumu pagi hari Minggu. Maya nya sida tiga nadai meda bangkai Tuhan Jesus ba kubur nya. Tang sida tiga semina betemu enggau siku malikat ti madahka Tuan Jesus udah angkat idup baru. Lalu malikat nya ngasuh sida tiga pulai ke rumah lalu madah ngagai sida murid Tuan Jesus pasal Berita Manah iya nya pasal pengangkat Tuan Jesus ari mati. Munyi ke Udah dipadah ke melikat nya tadi ngagai sida tiga. Lebuh sida murid Tuhan Jesus ninga berita pasal Tuhan Jesus ti udah angkat idup baru ari mati, dia dua iku murid Tuhan Jesus iya nya Peter enggau John lalu berumban ngagai kubur Tuhan Jesus. Lebuh seduai ti datai ba kubur, seduai amat nadai meda bangkai Tuan Jesus agi. Munyi ke padah ba Injil Saint Mark bagi enam belas ayat tujuh, munyi tu, Siku melikat bisi madah ke Tuhan Jesus nya udah dulu mansang ke Galili. Tang enti sida amat taluk sereta rinduka Tuan Jesus sereta gaga ke iya udah angkat idup baru, Bah nama kebuah sida enda nitih kia ke Galili maya nya? Sida rindu agi mekul diri dalam bilik ti bekunchi. Munyi ke padah ba Injil Saint John bagi dua puluh ayat semilan belas, Sida ti bekunchi pintu ketegal ti takut ke orang Judah. Sida takut ke ditangkap baka Tuan Jesus sereta diukum baka iya. Tang, ba runding aku, sida iya tu ukai takut ke orang Judah, tang takut ke Tuan Jesus datai ngagai sida. Ti sida amat arap ke Tuan Jesus nya Tuhan ti Allah Taala ti udah mati lalu angkat idup baru, Nadai kebuah sida takut ke orang Judah. Enti sida takut ke orang Judah tauka sedadu Roma, tentu Peter enggau John enda mansang ngagai kubur Tuan Jesus maya nya. Laban kubur Tuan Jesus tu endang dijaga enggau ketat ulih orang sedadu Roma. Laban ba kubur tu sida tentu ulih ditangkap bala sida ti bekuasa maya nya. Ditu aku nganggap kebuah Peter enggau John ti belanda ke kubur ukai ketegal tekenyit ninga berita kubur nya kusung. Tang, engka ketegal seduai iya deka nentuka Tuhan Jesus nya amat udah angkat idup baru munyi ke dipadahka Maria nya tadi. Udah seduai nemu kubur nya amat kusung lalu nadai bangkai Tuhan Jesus ayan dia, dia seduai iya lalu pulai ke rumah lalu nguluka sekeda bala murid ke bukai ba siti bilik sereta bekenangka pasal nya. Bah, sapa ti amat dikenakutka sida ditu deh? Nama utai ti ngasuh sida takut? Sapa ti deka dikelarika sida tu deh? Lalu sida deka belalaika sapa lebuh sida ti bekunchika pintu ba siti bilik nya? Dipelabaka aku sida iya takut sereta irau betemu enggau Tuhan Jesus. Laban ti sida betemu enggau Tuhan Jesus lalu sida ditemu begulai enggau Tuhan Jesus, tentu tu lebih meransang bala orang Judah enggau bala orang Roma ti bekuasa bisi agi peluang nangkap sida lalu ngukum sida baka Tuhan Jesus. Nya meh utai ti dikirau sereta dikenakutka sida murid Tuhan Jesus ditu. Kepenudi iya, bala orang Judah enggau bala sedadu Roma meda sida begulai, iya nya maya Tuan Jesus ti ditangkap ba Kebun Getsemane. Lebuh maya Tuan Jesus ditangkap, sekeda bala murid iya ngelarika diri. Amai meh Peter agi nitihka Tuan Jesus maya iya ditangkap sereta diikat ba tengah laman, tang maya tu Lebuh orang seradu Roma madahka Peter nya pangan Tuhan Jesus, dia Peter bisi tiga kali madah ke iya nya ukai pangan Tuhan Jesus. Iya madah ke diri enda ngelala Tuhan Jesus. Tu meh penyilap besai Peter enggau bala murid Tuhan Jesus ke bukai lebuh sida ti deka betuai ke iya. Dipelaba ke aku, tu siti pekara ti ngasuh sida enggai betemu enggau Tuhan Jesus. Laban sida udah maluka pengawa diri lalu sida takut ke Tuhan Jesus nya nganu sida. Ketegal sida ti enda amat nitihka Iya munyi ke udah disemayaka sida enggau Tuhan Jesus lebuh Tuhan Jesus ti agi begulai idup ba dunya tu sebedau Iya diregang. Sida malu ke diri empu laban ti nadai pengarap ke Tuhan Jesus. Nya kebuah sida pedis amat nerima berita pasal Tuhan Jesus ti udah angkat idup baru. Nya meh utai ti dirunding sida bala murid Tuhan Jesus tu, lebuh sida ti ngunchi diri begempuru ba siti bilik nya. Sida ngumbai diri selamat agi lebuh sida ngunchi diri dalam bilik. Lalu semua penanggul sida enggau Tuhan Jesus sereta enggau orang ti bekuasa maya nya kira nadai agi ba runding sida. Reti nya sida ngumbai diri udah selamat ari ti ditangkap orang Judah enggau sedadu Roma. Tang ti kitai beratika, enti Tuan Jesus nya betemu enggau sida baru, nama jaku Tuan Jesus enggau sida sereta bekeni ke reaksi Tuan Jesus ba sida? Sekali ke Tuhan Jesus nya amat ringat lalu nganu sida, Tauka malas penyilap sida ke udah lari ari iya lebuh iya ti ditangkap sereta diukum. Diatu aku mai kitai meda pengarap sida murid Tuan Jesus lebuh sida ninga berita pasal Tuan Jesus ti bisi ngayanka diri ba siku dua bala sida sebedau Tuan Jesus ngayanka diri ba sida empu. Terubah iya, Tuhan Jesus ngayanka diri ngagai Maria Magdalene. Tu tau dibacha tauka dipeda kitai ba Injil Saint Mark bagi enam belas ayat semilan ngagai sebelas. Udah iya ti betemu enggau Tuhan Jesus, dia iya lalu bejalai ngagai bala pangan iya enggau Sabak, lalu nusui pasal Tuhan Jesus ti amat udah angkat idup baru sereta ngayan kediri ngagai Iya. Lebuh bala pangan iya ninga nya, sida enda arapka berita ti ditusui Maria tu tadi. Ditu nunjukka bala pangan Maria madah kediri enda arapka Tuhan Jesus udah ngayanka diri Enti sida iya empu enda meda enggau mata sida iya empu. Lalu kedua, Tuan Jesus ngayan kediri ba dua iku murid iya ba rantau jalai. Lebuh seduai iya ti benung bejalai ngagai menua Emmaus. Udah seduai ti betemu sereta berandau enggau Tuan Jesus ba rantau jalai nya, Dia seduai lalu nikal pulai baru ke rumah lalu nusui berita tu ngagai bala murid Tuhan Jesus ke bukai. Tang sida ke bukai tu pen enda arap ke berita Tuhan Jesus nya amat udah ngayan kediri ba seduai iya. Nyadi tu tau dipeda kitai ba Injil Saint Mark bagi enam belas ayat dua belas ngagai tiga belas. Ketegal bala murid Tuan Jesus balat enda arap ke pengangkat Tuan Jesus ari mati sereta udah ngayan ke diri, dia Tuan Jesus lalu ngayan ke diri ngagai semua sepuluh iku bala murid iya ba lemai ari minggu nya. Lebuh sida ti benung begempuru ba siti bilik ti bekunchi, Maya tu Tuhan Jesus nganu sida laban sida lubah amat arap kiya, iya nya amat udah angkat idup baru ari mati. Nyadi tu tau dibacha kitai tauka dipeda kitai ba Injil Saint Mark bagi enam belas ayat empat belas ngagai lima belas. Nya kebuah Injil Saint John bagi dua puluh ayat semilan belas ngagai dua puluh semilan tadi nampung cherita tu laban iya deka nerangka enggau silik agi pasal pengekih ati sida murid Tuan Jesus ti lubah deka arapka berita pasal pengangkat Tuan Jesus ari mati. Nyadi lebuh sida ti benung sunyi dalam siti bilik ti bekunchi nya, Dia Tuan Jesus lalu ngayanka diri bediri ba mua sida. Tang keterubah sida meda Tuan Jesus, sida balat tekenyit sereta takut. Lalu sida ngumbai utai ti dipeda sida nya antu, munyi ke dipadah ba Injil Saint Luke bagi dua puluh empat ayat tiga puluh tujuh. Tang Tuhan Jesus lalu nyabarka ati sida enda ngasuh sida takut. Nya alai iya lalu meri sida jaku tabi sereta ngayanka abi telih ba jari enggau rusuk iya. Abi telih nya ketegal ti dilantak ba kayu regang. Nyadi iya ngereja tu ngambika dikena iya nunjukka diri ukai antu. Udah nya Tuan Jesus lalu ngasuh sida megai iya. Ku Tuan Jesus, Pegai aku lalu kita deka meda. Laban antu nadai isi enggau tulang. Enda baka aku ti dipeda kita. Nyadi tu tau dibacha tauka dipeda kitai ba Injil Saint Luke bagi dua puluh empat ayat tiga puluh semilan. Tang, ba ayat empat puluh satu ti nangkanka tu, taja Tuan Jesus udah ngayan ke abi telih ba jari enggau rusuk iya, sida murid iya mega agi enda arap kia nya Tuhan Jesus ti udah angkat idup baru ari mati. Laban sida mengkang enda arap, dia Tuan Jesus lalu minta utai dempa. Sida lalu meri iya sekerat ikan. Tuan Jesus lalu ngempa ikan nya. Udah Tuan Jesus ngempa ikan nya, dia iya lalu bejaku baru ku iya, Tu leka jaku ti dipadah aku ngagai kita. Lebuh aku agi enggau kita suba, semua utai ti ditulis pasal aku dalam Adat Moses, bup ti ditulis sida nabi enggau Masmur enda tau enda nyadi amat magang. Tu tau dibacha kitai ba Injil Saint Luke bagi dua puluh empat ayat empat puluh empat. Lalu ba ayat ti nangkanka nya iya nya ayat empat puluh lima enggau empat puluh lapan, Tuhan Jesus nampung jaku Iya baru munyi tu. Tu utai ti ditulis, Kristus enda tau enda natka pemerinsa lalu angkat idup baru ari mati ba hari ti ketiga. Lalu dalam nama Iya Injil pasal ngesal ati enggau pengampun dosa enda tau enda ditusui ngagai semua bansa orang, bepun di Jerusalem. Kita nyadika saksi semua utai tu. Nya kebuah Saint Peter nyebut ba jaku ajar iya ngagai sida Cornelius kaban ba Surat Kereja Rasul bagi sepuluh ayat empat puluh dua ti madahka sida udah disuruh Tuhan Jesus nyadika saksi semua utai tu ngagai semua bansa orang. Udah Tuan Jesus muka ati sida enggau jaku nya, lalu ba Injil Saint John bagi dua puluh ayat dua puluh satu ngagai dua puluh tiga, ditu Tuan Jesus lalu meri pengawa ke bala murid iya. Iya nya pengawa ti ngasuh sida nusui Berita Manah pasal pengangkat iya ari mati lalu mai mensia sama ngesalka dosa diri sereta ngampun penyalah sida. Maya tu Tuan Jesus lalu meri kuasa ngagai sida. Iya ngesuhka seput atas sida lalu bejaku munyi tu, Sambut Roh Kudus. Enti kita ngampun dosa orang, sida deka diampun. Enti kita enda ngampun dosa sida, sida enda diampun. Maya Tuan Jesus ti meri pengawa tu ngagai bala murid iya, dia bisi siku murid iya nadai enggau sida maya nya, iya nya Tomas. Nya alai sida ke bisi betemu enggau Tuhan Jesus lalu nusui ngagai Tomas, madahka sida bisi udah betemu enggau Tuhan Jesus ti amat udah angkat idup baru ari mati. lalu udah ngayanka diri ngagai sida. Tang lebuh Thomas ninga tusui sida nya, iya ngumbai nya cherita ngapa, lalu iya madahka diri enda arap enti iya empu enda meda nya segenda ba mua mata iya empu. sereta ngachukka tunjuk jari iya empu ba abi telih Tuhan Jesus. Nya alai seminggu udah nya, sida murid Tuhan Jesus begempuru baru, lalu Tomas sama enggau sida dia. Endang baka selama, laban sida ti takut ke orang Judah, munyi ku sida, Dia sida agi bekunchi ke pintu lebuh ti begumpuru dia. Benung sida ti richah berandau, dia Tuan Jesus datai baru lalu ngayan kediri ba mua sida. Udah iya meri tabi, iya lalu ngangau ke Thomas. Ku Tuhan Jesus, Kitu nuan Thomas. Tegu abi telih tu enggau tunjuk nuan. lalu peda tapa jari aku. Udah nya unjur ke jari nuan lalu achuk abi telih ba rusuk aku. Badu agi kakang ati lalu arap. Thomas mansang enggau ati ti takut. Lalu iya dipelaba ke bisi pengesal ati laban ti udah enda arap ke jaku tusui bala pangan iya pasal Tuhan Jesus. Udah iya ti negu abi telih Tuan Jesus, dia iya lalu nyungkurka diri, besugang ba kaki Tuan Jesus lalu nyebut munyi tu, Tuhan aku, Allah Taala aku. Udah nya, Tuhan Jesus lalu nangkan iya enggau jaku munyi tu, Kati nuan arapka aku laban nuan udah meda aku? Nya alai ku Tuan Jesus, Lantang meh orang ti arapka Aku, taja sida enda meda Aku. Tu tau dipeda tauka dibacha kitai ba Injil Saint John bagi dua puluh empat ayat dua puluh empat ngagai dua puluh semilan. Nya alai ari cherita tu tadi, kitai ulih beratika kitai orang Kristian, ti udah betuai ke Tuan Jesus Kristus. Kitai kurang lebih baka murid Tuan Jesus nya tadi. Kekadang kitai takut sereta irau deka arap ke Tuan Jesus nya ulih bekereja dalam pengidup kitai. Kitai agi kakang ati pechaya ke Tuan Jesus nya taja pen kitai udah ngaku diri Kristian. Nya kebuah Tuan Jesus enggau naka ulih nerangka sida murid iya pasal utai ti nyadi ba pemati enggau pengangkat iya idup baru ari pemati. Nyentuk iya nunjukka bekau abi telih lebuh iya ti deregang. Enda chukup nya, Tuhan Jesus nerangka jaku kenang pasal iya ari Moses enggau bala nabi dulu kelia. Tang agi meh sekeda sida murid iya agi kakang ati arap iya nya Tuhan Jesus ti udah angkat idup baru ari pemati. Semadi Tuhan Jesus udah meri sida kuasa Roh Kudus, nya baru sida iya arap ke iya, iya nya amat amat Tuhan Jesus ti udah mati sereta udah angkat idup baru ari pemati. Reti nya sida enggai enda bisi penyaup tauka kuasa dikena sida arapka Tuhan Jesus. Nya alai ba kitai orang Kristian pen bisi baka murid Tuhan Jesus nya tadi. Kitai lubah bendar arapka Tuhan Jesus nya Tuhan ti bendar. Nama kebuah aku nyebut nya? Laban kitai ti udah ngaku diri Kristian, Tang pengawa enggau pendiau kitai agi baka ke bedau Kristian. Kitai agi takut nyerahka diri ngagai Tuan Jesus enggau penuh pengarap. Kekadang kitai agi nyembah ngena chara lama kitai. Kitai agi miring ngagai Petara tudah dilengkaka kitai. Laban pengarap kitai ke Tuhan Jesus agi kitang-kitang. Nyadi ditu anang saru penemu ba penerang aku tu tadi bala menyadi, lebuh aku ti ngenang pasal sembah ngagai Petara kitai kelia. Ukai reti aku madahka kitai patut muai adat asal kitai. Ba pengarap kitai orang Kristian, kitai enda muai adat asal kitai tauka adat ti tau mai kitai dikelala bansa bukai, tauka adat ti ulih mai kitai begulai enggau adat main asal kitai. Laban nya endang dikena kitai nunjukka identiti kitai ngagai orang bukai. Nya endang utai ti manah. Nyadi pengawa ke ditagang pengarap Kristian ba kitai orang Kristian nyadi ditu aku enda nyangkung sida ti bedau Kristian iya nya pengawa nyembah. Kitai ti udah masuk Kristian patut nyembah Tuhan Jesus Kristus ti Allah Taala kitai. Tuhan ti siku aja munyi ke padah ba pesan keterubah munyi tu, Aku tu Tuhan Petara kita. Kita anang betuai ke petara bukai, semina Aku aja. Kita deka rinduka Tuhan Petara kita enggau pengabis ati kita, lalu enggau pengabis pengering kita. Kekadang, kitai bisi ngembuan ati ti kih nerima ajar jalai pengarap ari gerija. Semadi kitai nyau enda dapat agi, nyau sakit lengit, baru kitai deka nyerahka diri ngagai Allah Taala. Maya nya baru kitai minta gerija nguruska kitai enggau jalai Kristian ti bendar. Tang lebuh tuah agi dapat nyembah Tuhan Jesus, tuah nyimpan ati ti kih ke Tuhan Jesus. Tuah ngunchi pintu ati tuah ke Tuhan Jesus. Nya alai kitai orang Kristian anang nganti udah tepantup ba bandir, nya baru tuah deka sedarka pengarap diri. Tu meh maya kitai mantaika pengarap diri ba Tuhan Jesus. Lebuh maya kitai ti agi dapat baka tu. Anang nganti Tuhan Jesus nya nyuaka kuasa ngagai kitai baka bala murid Iya. Nya baru kitai deka ngereja pengawa Iya. Kitai ngumbai diri takut ke antu. Tang iya ke bendar, kitai takut nerima sereta arapka Tuhan Jesus. Nya kebuah kitai selalu limpang nyembah Petara ti udah dilengkaka kitai. Laban munyi ke jaku sekeda orang, Laban deka ngiga asai. Nya alai Kristian diguna, pengarap lama pen diguna mega. Baka kitai ti ngena dua perau, kaki sepiak ba perau siti, lalu kaki sepiak ba perau siti. Bah kati ke kitai deka bekayuh ngena dua perau ngenatai kediri ngagai penyangkai? Kitai meda ba Injil Saint John bagi dua puluh ayat dua puluh satu, Lebuh Tuan Jesus ngasuh bala murid iya bejalai mai Berita Manah pasal jaku pengesal ati enggau jaku pengampun penyalah, lalu mai semua bansa mensia ti bedosa pulai ngagai Allah Taala, Petara ti bendar. Baka Tuhan, Jesus, ti udah diasuh datai ke dunya tu mai berita manah pasal pengelepas enggau penyelamat ari ti nyadi ulun dosa. Baka nya mega iya ngasuh sida murid iya mai berita manah tu ngagai orang bukai. Ngambika semua mensia tau sama bulih pengidup ti meruan belamalamaia. Nyadi reti ku Tuan Jesus ditu, iya begunaka bala murid iya nulung iya mai lalu nusui Berita Manah pasal pengelepas enggau penyelamat tu ke semua mensia bepun ari menua Jerusalem. Lalu pia mega kemaya hari tu Allah Taala begunaka gerija iya. Mai sereta nusuika pasal berita manah tu ke kitai kemaya hari tu. Ngambika kitai ti ninga berita manah tu lalu arapka Allah Taala ti Pengelepas enggau Penyelamat kitai. Ngambika kitai tau bulih pengidup ti meruan belama-lama iya dalam Jesus Kristus. Munyi ku Paul ba surat iya ngagai orang di Epesus bagi satu ayat dua puluh tiga enggau surat iya ngagai orang di Korint ti keterubah bagi dua belas ayat dua belas, ditu Paul madahka gerija tauka eklisia tu iya nya tubuh Kristus. Reti nya kitai tu gerija ti tubuh Kristus. Tuhan Jesus udah datai ke dunya tu mai jaku pemendar. Lalu diatu iya udah pulai ke serega begulai enggau Allah Apai. Nya kebuah iya meri kuasa ngagai bala murid iya ti lalu nyadika pun penumbuh gerija, ngambika sida ulih mai jaku pemendar pasal pengesal ati enggau pengampun dosa ngagai semua mensia. Nyalai kemaya hari tu, kitai tu meh gerija iya iya nya tubuh Kristus. Kitai tu meh nyadika mulut Tuhan Jesus bejakuka pasal pemendar tu ngarika iya ba dunya tu. Reti nya Tuhan Jesus seruran bepanggai ba gerija enggau ba kitai siku-siku ti dikarapka iya ulih nulung iya mai Berita Manah tu ke semua mensia. Tang taja pen kitai udah bisi tanggung pengawa ti ditinggalka Tuhan Jesus ke kitai, tang agi meh sekeda kitai agi nangi sereta malu bejakuka pasal pemendar Allah Taala ngagai pangan diri enggau ngagai orang bukai pasal pengidup baru ti udah diberi Tuhan Jesus ke kitai nengah pemati enggau pengangkat Iya ari mati. Kitai rindu agi bejaku ke utai bukai ba dunya tu ari kitai ti bejakuka pasal Jesus Kristus. Kitai takut diketawa sereta dikemelika orang laban kitai takut enggaika penerang kitai nya tau salah. Nya kebuah kitai begunaka Jesus Kristus mega. Enti nadai Tuan Jesus dalam pengidup enggau dalam ati kitai, enti kitai ngunchi pintu ati kitai ke Tuan Jesus, kitai sigi nadai berita ti ka ditusui pasal Allah Taala ke orang bukai. Nya kebuah kitai selalu amat deka limpang ari adat Iya, lalu deka nikal ngagai pengarap lama kitai. Laban kitai nganggap Petara lama ti udah dilengkaka kitai lebuh kitai nitihka jalai Kristus, lebih kering sereta dianggap kitai ulih nyelamatka kitai ari kuasa antu. Tang enti kitai lebih harapka Tuhan Jesus siku aja, Iya lebih agi kering sereta bekuasa ari petara bukai ti disembah kitai. Iya ukai semina ulih nyelamatka kitai ari kuasa antu aja, tang iya mega ulih nyelamatka kitai ari kuasa Sitan. Ukai semina nya aja, iya ulih meri kitai pengidup ti baru. Nya kebuah kitai patut rindu sereta taluk ke ajar Tuan Jesus dalam pengidup kitai. Laban nadai Petara bukai ti bisi pengelebih baka Iya. Iya Tuhan ti rindu meda mensia idup enggau nadai dosa. Iya Tuhan ti rindu meda mensia begulai bebaik. Iya Tuhan ti rindu meda mensia begempung begulai sejalai, nadai laya enggau nadai dengki enggau pangan diri. Laban Tuhan ti bisi. pengerindu ke semua utai ti digaga Iya ba dunya enggau di serega. Nya alai enti kitai bisi pengerindu nyembah Iya ti siku aja sereta bisi ngembuan pengarap ti tegap ba Tuhan Jesus, nya baru kitai bisi pengarap sereta bisi pengerindu sereta penaluk deka bejakuka Tuhan Jesus. Mai berita manah Iya ngagai orang bukai. Tang ti kitai agi bebagi ati dalam sembah kitai ke Allah Taala, kitai sigi enda ulih mai Berita Manah tu ngagai orang bukai. Kitai mega beguna ke tulung Rua Kudus nyadika penyaup kitai mai Berita Manah tu. Nya kebuah, lebuh bala murid Tuan Jesus agi bisi pengirau enggau pengakang ati nerima pengawa, Ti disuruh Tuan Jesus kereja sida? Dia Tuan Jesus lalu ngesuh ke seput atas sida. Ku iya, Sambut Roh Kudus. Lebuh Saint John bejaku ke tu ba Injil iya bagi dua puluh ayat dua puluh dua, ditu iya ngingatka cherita lebuh Allah Taala nempa mensia keterubah, ba Bup Pemungkal bagi dua ayat tujuh. Lebuh Allah Taala ti nempa mensia sereta ngesuhka seput pengidup ke dalam idung mensia, nya kebuah mensia lalu idup enseput taja mensia semina digaga ari tanah liat. Tang pengidup nya datai ari seput Allah Taala. Lalu pia mega Saint John ngingatka cherita ba bup Nabi Ezekiel bagi tiga puluh tujuh ayat satu ngagai sepuluh. pasal lebak rangkah tulang. Ti endur Allah Taala ngidupka rangkah tulang nya pulai idup baru. Allah Taala meri seput pengidup ngagai rangkah tulang nya ngambika rangkah tulang nya tau idup baru. Baka nya mega kitai orang Kristian. Kitai madahka diri nadai daya agi, nadai penemu pasal Allah Taala. Kitai nadai daya laban penakut enggau pengirau ke utai dunya tu. Enda salah-salah baka murid Tuan Jesus tadi. Lebuh sida nadai daya takut sereta irau, lebih agi sida irau sereta takut kediri ditangkap sereta dibunuh sebedau sida bejalai nusui pasal Berita Manah Allah Taala ke semua mensia. Tuhan Jesus Udah dulu meri ke sida penyaup nyadika pengering sida ngereja pengawa Allah Taala. Bekenya mega enti kitai tetap bepanggai ba Tuhan Jesus ti Allah Taala siku aja, lalu enda arapka Petara bukai, Tuhan Jesus mega deka meri kitai penyaup Ruah Kudus. Penyaup ti tau ngeringka kitai nitihka Iya sereta ngereja pengawa ti udah ditaga Iya ke kitai. Nya alai nama kebuah kitai agi nangi sereta irau betuai ke Iya, sereta nyembah Iya, sereta arap ke Iya ti Tuhan ti Allah Taala ti siku aja. Kena aku nutup jaku kunsi aku ba minggu Easter ti kedua tu menyadi, aku mai kitai meda mesej ari cherita Injil kitai tu tadi. Ba cherita Injil tu, ditu Tuan Jesus mai kitai nikal baru ngagai mula penumbuh dunya kelia. Iya mai kitai beratika baru pengawa ti udah nyadi ba kebun Eden enggau dua tuju. Keterubah iya, ba kebun Eden tu meh keterubah mensia ngelalaika diri ari Allah Taala. Munyi ke dipadahka ba Bup Pemungkal bagi tiga ayat lapan munyi tu, Lebuh seduai, iya nya Adam enggau Awa, ninga Tuhan Allah Taala bejalai dalam kebun lemai nya, seduai nyungkapka diri belah babas. Reti nya seduai iya ngelalaika diri laban ti takutka Allah Taala ketegal seduai ti udah ngelaban Adat Allah Taala. Lalu bekenya mega bala murid Tuan Jesus ngelalaika diri bekunchi dalam bilik laban ti nangika Tuan Jesus nganu sida ketegal pengelemi pengarap sida. Lalu kedua, kitai meda ba bup Pemungkal bagi dua ayat tujuh ti nyebut munyi tu, Udah nya Tuan Allah Taala ngambi tanah liat lalu nempa iya nyadi mensia, sereta ngesuhka seput pengidup ke dalam idung iya. Nya alai orang nya lalu idup. Allah Taala meri seput pengidup ngagai Adam seduai Hawa, ngambika seduai tau idup. Baka nya mega munyi ke dipadah ba Injil Saint John bagi dua puluh ayat dua puluh dua, Tuhan Jesus ngesuhka seput ngagai bala murid iya, ngambika sida nerima kuasa Roh Kudus. Lebuh sida nerima Roh Kudus, reti nya sida udah diadaka baru enggau pendiau enggau pengidup ti baru. Enti kitai beratika pengidup kitai orang Kristian, kitai pen baka nya mega. Kitai selalu deka ngelalaika diri ari Allah Taala ketegal pengelemi kitai, pemalu kitai, penyalah kitai, pengekih ati kitai, ulah kitai ti enda manah, tauka pengawa bukai ti tau ngelalaika kitai ari ti ngereja pengawa Allah Taala. Tang Allah Taala ti pengerindu, Iya enda ngelengkaka kitai pia aja, Iya tetap ngiga kitai. Iya endang seruran deka mai kitai keluar ari endur kitai ti belalai. Iya enda ringat sengapa ketegal kitai ti lubah nitihka Iya. Iya enda nganu kitai sengapa ketegal pengelemi pengarap kitai. Iya enda ngukum kitai sengapa ketegal kitai ti agi limpang ari jalai Iya. Tang Iya tetap ngiga kitai lalu deka mai kitai pulai ngagai Iya lalu ngasuh kitai arapka Iya. Lebuh kitai nyerahka diri ba pengelembut pengarap kitai ngagai Iya, Iya tetap nerima kitai. Iya te tetap meri jaku selamat ke kitai. Iya tetap meri jaku pengampun ke penyilap kitai. Nya alai ba maya hari Ista tu, iya nya maya Tuan Jesus nempa baru pengidup kitai ti udah bedosa, lalu mai kitai bepun baru enggau pendiau ti baru. Taja pen kitai ngunchi pintu ati kitai ke Tuan Jesus, baka bala murid iya ti ngunchi diri dalam bilik. Tang nya enda nagang Tuan Jesus nge tuk pintu ati kitai, lalu deka tama ke dalam ati kitai. Nadai utai bukai ulih nagang pengerindu Tuhan Jesus ke siku-siku kitai. Nya alai buka kerpau kunchi pintu ati kitai. Lalu buka pintu ati kitai ke Tuhan Jesus. Awak Iya tau tama ke dalam ati kitai mai pengidup ke baru. Nya alai aku arap ke Easter tu nyadika pun pengidup baru ke kitai ba Tuhan Jesus. Nya alai bala menyadi, beri awak sejam tu dikena kitai ngelengkaka pengawa bukai. Lalu kena awak tu. Kena kitai nyerahka diri ngagai Tuan Jesus, lalu minta Iya ngesuhka seput pengidup ngagai siku-siku kitai. Minta Iya ngiri kitai enggau kuasa Ruah Kudus Iya ke dalam ati, ke dalam runding, ke dalam pengidup enggau pendiau kitai, ngambika kitai ulih nyebut jaku. Selamatka kita. Lalu lantang meh orang ti arapka Jesus, taja sida enda meda iya. Lalu sebut jaku tu enggau pangan diri. Awakka kitai nemu Tuan Jesus agi meri tabi selamatka kitai, lalu kitai mega meri selamat ke pangan diri. Lalu pia mega Lantang meh kitai ti enda meda Tuan Jesus, tang kitai arapka iya, Tuhan ti Allah Taala ti udah angkat idup baru ari pemati lalu mai pengidup baru ngagai kitai mensia. Nyalai aram meh kitai sama-sama pulai baru ngagai kebun Eden. ngambika kitai ditempa baru nitihka pendiau Allah Taala, lalu nyadi anak Iya ti bendar, ti badu agi betuaika Petara bukai. Nyalai aku arapka Easter tu iya nya ari pengada ti baru ba pengidup kitai. pengidup ti rindu sereta taluk deka ngemesai sereta deka memuliaka nama Tuhan Jesus, ti Allah Taala ti bendar, ti siku aja, ti diau di serega belama-lama iya. Amen. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen.

Pechara ke aku Tuhan Allah lalu kering ke aku ngelaban bansa sida ti nadai pengasih. Lepas ke aku ari orang ti ngakal ti jai. Laban Tuhan endang Petara ti ngering ke aku. Lapa nuan udah muai aku. Lapa aku nyabak ulih munsuh ti ngachau aku. Asoh penampak enggau pengelurus nuan ngulu ka aku. Asoh iya nganjong aku ngagai bukit nuan ti kudus, ngagai rumah nuan. Udah nya aku tau datai ngagai alta Allah Taala, ngagai Petara aku ti ngandal ka ati aku. Nyadi enggau engkeratung aku ka muji Tuhan Allah ti Petara aku. Lapa ati aku berat, lapa ati aku tusah dalam nyin. Arap ka Allah Taala laban aku ka muji Iya. Ulih Iya ti penyaup aku ti Petara aku. Mulia kapai ke anak enggau kerewa kudus baka mula kelia kemaya tu datai ke belama lama iya. Amen. Besampi kitai. Aram kitai sama besembiang lalu muji Allah Taala ulih Jesus Kristus seruan kitai.

enggau pengidup ti meruan ke semua sida ke udah mati. Amen. Tuan Allah ti ngasuh kami diau enggau selamat, ti rindu meda orang ke diau seati. Orang ti rindu ke nuan iya bempu idup meruan, orang ti betuai ke nuan iya lantang. Nya alai dinding kami ti nembiak nuan, ari semua langgar munsuh kami. Awakka kami ti arap bendar ke nuan ti ninding kami, tau enda takutka kuasa munsuh ti ngelaban kami, oleh Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen. Tuan Allah, Apai kami ti di serega, Allah Taala Temadu Bekuasa, ti endang meruan, ti udah ngintu kami lalu mai kami meda siang hari tu. Nyalai dinding kami sehari tu enggau kuasa Nuan. Enggaika kami ngaga penyalah tauka kena rusak. Saup kami ngatur kereja kami nundaka pesan Nuan, lalu selalu ngaga kereja ti dikerinduka Nuan. Olih Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen.

Allah Taala ti pun selamat tudah ngangkat ke Jesus ti Tuhan kitai. Iya ti pengibun besai kitai ti dumba Iya. Ulih darah ti dikena nanggam sempekat baru ti meruan belama-lama. Ngasuh kita ngereja enggau betul semua pemanah nitihka peneka Iya

Kena kitai ngujungka sembiang Minggu Easter kitai ti kedua, aku mai kitai nyanyi siti lagu ti benama Naka Meh Ati Aku Tuhan.